Betemu begulai baru kita ngewaku bala peninga ba dini agi enti ukai ba ruai channel Panggau Libau TV. Kurang lebih seminggu kitai belelak enggau lama laban kaku ke pulai menua bisi ngurus ke utai mimit. Udah nya aku pulai ke Miri udah nya baru kitai bisi ensera baru. Sibah pagi nya iya enda enggau laki iya nebas laban ke iya kiruh ka ngiga tubo. kena jauh ari langkau umai seduai agi enda. Nyadi ko jerita dikena ngepun ke ensera kitai tu. Seduai tu tadi baru mungkal ka bumai ba tanah diang. Ngelama tu seduai bumai din dulu din. Tang. Nyuah empuh au ba mau ujan balat semalam malam umai duai nya ampuh laban ku umai paya nyadi ke sekali tu taun tu seduai iya ngalih mindah nguji bumai bukit taun nya pia ku randau sibah seduai ginda tu tadi iya ga tanah diri nya tanah tuai sida sibah. Ginda tu bebini nguai ke sibeh kia. Tanah nya kelia. Udah kala alai niang aki sibeh ke benama Jatan ngada ke apai sibeh ke benama Mentan. Bumai dulu kelia aki sida iya. Tang enda lama ko jerita semina setaun aja niang Jatan tu suba bumai dia. Udah nya. Alu berima mulai kediri kulu kin nyentuk kapai sibah lalu datai ba tubuh sibah empu betampung bumai ba ulu dia. Nya ke cherita nya tadi. Tang penanggul iya enti lebuh ari ujan balat dia umai nya nyau baka danau nyau baka tasik sema ku cherita. Au laban ai ke besai. Nyadi taun tu seduai mutus ati mindah pulai baru bumai ba ili ke udah kala dipumai niang aki sida iya kelia ke benama Jatan. Nyadi maya nya baru udah nyadi melangkau seduai ko jerita. Langkau lama ba ulu din direrak lalu ramu bai ngena perau undur kili kia dikena ngaga langkau baru ba alai nya tadi. Nyadi Gina tu mupuk iya betebas ke utai nya dia ka ngaga jalai dulu niki ke bukit kin laban ka meda ni pemesai ka dipumai seduai sibah taun nya. Nyadi, enda jauh ari langkau ke udah tembu digaga seduai nya tadi, bisi madang buluh. Enda gentu semak, enda gentu jauh bendar. Kiraka sepemeda meh ko jerita ti ari tandu langkau seduai iya nya. Apuuh, galak bendar buluh tu tumbuh. Tampai kala umur aku tidup ba dunya tu, meda buluh tu bangat ngeka nya tumbuh. Iya ga bebesai, iya ga tinggi, iya ga rinda. Pia ko si Ibah bejaku sambil merening ke atas kin sambil nyipit-nyipit ke mata iya laban ke silau. Raga sigi agi meruan dima. Bejalai sambil mantap anak kayu. ke ngerembang jalai iya dia tadi sambil iya bejalai ke mua ngelingi pun buluh nya. Pia ke nebas, pia mega jari sepia nempap nyamuk laban nyamuk ke mayuh. Benung sibah ke bejalai ngelingi madang buluh nya tadi kira bisi setengah meh madang buluh nya udah alai ke bejalai. Dia sibah. Tau tekenyit iya ko cerita wai. Nama kebuah iya tekenyit. Iya tak meda. Ba mua iya dia madang buluh nya tak tawas nadai babas nadai repa tak tuchi tanah malai semua ko jerita. Lama sibah tu gegining. Palik iya ga ke belakang repa sereta abi tebas duku iya bisi meh. Palik sibah baru ke mua peda tawas penapak. Sema ku jaku peda tanah nya wai narai alai rumput tumbuh narai alai anak kayu. Meda pia lalu bejalai sibah tu ngagai tunga utai ke tawas iya. Sekali iya meda, nyau besengkei bala sida tubo tumbuh nyumuk ari tanah empa pemayuh iya. Iya ga besai besai iya ga perisi. Taja pia sibah agi alit ati iya meda ari endur ke bediri tetawas sereta beresi. Alai tunga babas ke ka dipumai seduai laki nya repa ka. Iya beketuai bala peningai kita enda nemu deh. Madang buluh nya setengah hari sepiak tu repa hari utai ka di pumai seduai iya. Lalu setengah hari nya tadi kemua ke belakang kin nya ke tawa sekoya nya tadi. Nya utai nyelai utai nya dia. Nyelai amai ga madang buluh tu ditu. Tenaka la aku meda utai baka tu, sepiak nyin repak, sepiak tu tawas nyin entuk ke peda tanah. Ku Sibah, Iya agi agi gini giding iya nadai meda orang ke iya. Meda pia, nadai entu berunding panjai orang menua aku jerita awai. Tak alu dengkah ke iya raga, iya pan alu berengkah. Au, nyentak duku iya alu ngambi tubu dia. Mantap. pemantap musi pemusi iya kulit tubu nya tadi udah tembu tiga puchuk dah chukup ku ati iya ambi iya baru ga nyu nambah nyadi enam puchuk tubu nya tadi au nya mih ku jerita nyu rindang manah metudah sibah nyu duduk entap iya ba tanah dia musi tubu nya muai kerubung kulit tubu nya tadi. Kita ke indu nemu agi ari kami laki ngintu mela tubu nya ti ba tanah. Eh. Manah aku alu nyangkung sida indai Binta, sida indai Atam, sida indai Laga kala ke tubu tak mayuh penapat. Engka orang nadai nemu ditu mayuh tubu. Aku ga menasip bendar tumu kitu sehari tu. Pihak ku Sibah bejaku nengali kediri ba pun tubu dia tadi sambil ngulih ke tubu ke bukai nya ka agi mayuh bedau diambi iya ba madang buluh dia. Nyadi ginda belawa lawa lawa iya mulai kediri ke langkau gin. Laban ari pagi nya tang ngenyit kudi guntur nyitar kilat mereti ari langit. Munyi guntur asai ke merekah tanah. Enda jauh ari gina ke nebas tadi. Bisi pun kayu sebatang mah se peninggi tap tingkar sambar kila ko jaku. Pia ke ujan nyebaka ke dibubuh ari langit nyin. Pia mega ribut nyebaka ke biau balai. Tudah gina wai nyu jayar kiba jayar kanan tebimbing belawa lawa ngelari kediri mulai kediri empu ke langkau. Seretang Gina datai ba langkau. Ria iya nadai meda sibah. Gina alu berengkah tusah ati. Ka iya nurun ngiga ari benung balat ti kudi napak. Haa tudah ini kitai sibah ko jerita wai nah lain nemu utai nya laban ba sepiak mua ari buluh ke tawas alai sibah ke ngambi tubu nya tadi nadai nama nama utai nyadi nadai ninga munyi guntur nadai ninga munyi ujan nadai meda kilat ari nadai jai tama nah ta terang ari chelap ari nya dia. Nya tengah suah sibah nyu rindang begiga ke tumu. Nya ga ku nyelai utai nya dia ku jerita wai. Enda berasai raga sibah penuh padat gasak ke tumu. Nereh nungkah agi ku jerita nyu ngelui ari mua raga empa mayuh tumu ke dulih sibah nya tadi. Udah meraga nya penuh dia iya alu nyau ga. Bejalai musi mulai kediri ngagi pun penatai iya tadi ari babas ke repa ke tebas sibah tadi. Ninggalka alai nya dia enggau umang kerubong tubu ba tanah dia. Iya bejalai musin madang bebuluh nya. Sereta sibah udah datai ba ari madang buluh tunga sepiak alai umai seduai gila keterubah ika datai tadi. Dia deh sibah baru nemu ari nyau kudi tang asai ke ribut balat amai guntur ngemalat-malat nya kilat peti nyau kudi ujan ngemalat-malat nya tadi. Kati kena piak deh bala peninga? Iya genyut kenyit meda ari ba sida dia tenyo kudi raya penepat buntur kilat ribut tujan nyala. Alit amai ati sibah tuku jerita. Meda utai enggau bala malat nya baka nya. Dia sibah iya luka nguing mulai kediri baru ga ngagai alai ke ngiga tubu enti tadi. Ka beteduh dia dulu ku anak ati iya. Enti ari ke udah ngetu lebih baru mulai ke diri empu kelangkau kin pia ko anak ati sibah. Sekali tah baru udah nguing sibah tu ka nikal baru ngagai jalai ke ngiga tubu sepia tadi. Tang tenda mukai mukai dia sibah. Ka nadai meda jalai nya agi. Jalai ke tawas nya tadi tang nyau bebali nyadi repa. Bejalai sibah ngelingi madang buluh tadi peda iya nadai agi meda tanah ke landai beresi tawas nya tadi. Nadai meda kerubung umbang tubo kupas iya empu. Tang meh nya udah bebali nyadi babas repa. Lama sibah tu gegi ning. Palik ai ke belakang sama ke repa. Palik ai ke mua repa. Nama tu tak baru. Bedau lama aku ke udah mansut kediri ari endur ke iga tubo entadi. Tang diatu nyu nadai temu aku agi alai nya tadi. Nama tu nyu repa. Pia ku si Beh bejaku ke diri. Ari iya nan nanya ke majak beguntur kudi ujan kilat. Sekali tenah mukai mukai. Dia deh si Beh tang ngenyit ngasai ke kaki iya kedua dua pia tak ditarit diruntun orang. Nya meh tudah Sibah alu manjung ngasai ke utai ke bansa nya. Sibah pan alu rebah. Raga ke dima Sibah pan teberingkas ari berang iya. Duku ke ditangkin iya mesti berayan ari punggung. Sibah pan alu dirit utai ke enda dipeda mata Sibah entadi ke mua agi. Alu ngerembang-ngerembang babas nya dia sambil nyawa Sibah rauh-rauh-rauh manjung minta. tulung laki agi endang. Sekali, sibah tang asai alai kedirit orang nya tadi. Ari repa, tang diatu nyu ngenyit endur nya tawas. Nadai kudi, nadai ujan, nadai guntur, nadai kilat agi. Ngenyit! Tanah malai nadai rumput, nadai kayu. Nya deh baru sibah nemu iya nyau dirit ditarit orang ke nadai dipeda mata iya ngagai menua siti kena sama enggau menua kitai mensia. Dia sibah ngasai kaki iya tanchang orang. Jari iya pan tanchang orang. Tubuh iya pan tanchang orang. Sibah meda utai nya dia nadai pun kayu, nadai rumput tang beresi tanah malai. Nadai agi meda siku mensia dipeda sibah. Taja pen iya ngasaika jari kaki tubuh iya nancang orang tang enda ulih meda nama kena orang nancang tubuh iya nya. Mina iya ngasaika tubuh iya enda ulih ngkebut. Benung deh sibah tu gining deh gining eh tadi. Dia sibah. Tang meda eh. Bisi siti langkau ampun umbah sia pemesai. Nya sibah meda. Langkau ampun nya terbah baka ke udah kena tinggang utai. Baka kitai ke meda langkau umai kitai kena tinggang punggu tau kayu besai, kenya nya tadi langkau ampun nya tetap temerap labuh terengkah ke tanah. Penti laki nyau patah, penti indu nyau techabut ari tanah. Piring ke bisi dia nyau tepambar aja ba tanah dia. Tang Sibah lalu bedau ulih iya meda nama utai ke ninggang langkau nya tadi. Utai nya dia tapuang nadai orang siku dipeda Sibah. Indah orang ke nanjang tubuh tadi pan iya enda ulih meda. Ni kita bala nembiak rebak baru diatu enti kita bisi ninga cherita, bisi ninga ensera aku tu dikena kita nambahka penemu mimit kena kita belajar. Engka kita enda kala ninga langkau ampun. Engka kita enda kala ninga penti ku aku tu tadi. Maya tu enti kita ninga uji peda kita ba skrin telipon kita diatu. Gambar ke dibantaika aku diatu nya, nya ke dikumbai langkau ampun enti kita meda kayu ke diukir baka anak patung. Nya ke dikumbai penti. Lalu enti lelaki digaga ke orang Sirat, tanchang orang Pala enti indu digaga ke orang Kain. Rumah panjai kelia, mayuh. Semua rumah panjai sigi ngena tetu magang-magang. Bisi penti magang-magang, bisi langkau ampun magang-magang. Tang rumah ditu nadai agi kitai meda nya. Au. Aku ngarang cherita tu sengaja ngemasuk ke utai tu tai ke lama lama tai ke nyu enda ingat kitai agi ambi ba cherita tu kitai mulai ke pengingat baru kitai kelia suba rumah panjai kitai nang sigi bisi langkau ampun nang sigi bisi penti lelaki enggau penti indu au cukup nya udah jauh aku ngelimpang. Enti nerangka nama reti penti nya legi enggai kelalu jauh lari ga. Au nemu maku reti nya tang cherita tu enggai enda diteruska dulu ti bisi maya lepa baru aku nerang kitai ok. Nyau pemuas muas muas sibah kang kuda engkasak ka ngelepaska diri nya tadi. Tang lalu enda ulih. Dia iya nyau lapa ria nyau aus iya nyau luput tudah ini kitai sibah tu tadi enda nemu utai agi. Nyadi diatu kitai ngelengkaka sibah dulu. Kitai nyau ngenang ginda ke nganti pemulai sibah ba langkau din. Ari nyudah tengah hari ngalih. Ti baka jam kitai ke maya hari diatu ai nyudah pukul dua. Tang sibah alu nadai udah datai. Gina ke nganti ba langkau tusah ati iya. Macham utai dipikir Gina nangi ke bini iya tinggang punggu, tinggang kayu engka nya bulih penusah kini. Ngujung kena dapat mulai kediri pia utai pikir Ginda ke duduk muat pintu langkau sambil ngasuh ke insa pia. Nyadi maya nya, ari ke kudi nyudah berinsur belubah-lubah ngetu enda balat agi baka tadi. Mina ujan aja, nadai beruntur, nadai kilat. Nyau deh pemuas, muas, muas Ginda ke duduk ba muat pintu langkau dia. Dia. Ari pan alu teduh. Tang enda gaya alu ngetu ujan mina agi beberi saja ari. Dia gin enda lalu nyau iya nurun ke tanah kin sambil nangkin duku iya. Gin enda tu ingat ke jaku sibah pagi tadi. Iya madah ke diri deka ngiga tubu. Nya utai ke tapat ke gin enda tu kin ngelaban ujan ke beris-beris nya. Sereta gina datai ba madang buluh. Dia iya. Tak meda. Sibah nyau udah garing garing lakak lakak tegali ba tanah dia. Nyau enda nemu utai agi udah luput enda ngelega agi. Ginda pan lalu manjung meda bini iya wai nyau garing-garing betanah dia. Berumban Ginda tu napat ke sibah digerak enda ke dani. Abas Ginda kedap agi bisi engketap, seput agi bisi ngesuh ari Idung. Ooh Idung meh bini ku tu enti pia. Mina iya bedau nemu utai aja. Nama meh ulah iya netuai ari tu tadi. Pia ku Ginda. Bendar iya, ngerak-ngerak sibah ngusak berang siku nya alu enda meh ngeleda. Peda agi enda. Raga ke dima sibah nurun pagi tadi nyau kediri ah. Tapuang nadai utai. Nyadi pikir agi enda sibah tu nadai bulih tubu laban meda utai nya dia tak agi repa nadai baka tebas tawas. Dia kina lalu nanggung sibah. Lalu debai gina pulai kelangkau kin. Bendar diri tudah gina tu ngidup ke sibah ko jerita wai. Tang lalu enda ga sibah tu ngeleda. Seput nya bisi tang mata nya pejam. Ka gina mai pulai ke rumah. Hari nyudah lemai serta enda manah laban ka agi beberis ujan. Tak. Wan nya dia meh tudah sibah nya. Eh, pegila tumu pagi baru mai iya tu pulai ke rumah kin. Pia ku ati gin da. Semalam malam malam nya meh tudah gin da. Enggai tinduk-tinduk mata tudah tuai ngenang sibah kalu enda ngeledang. Gari ke basah udah ditukar laban ke ba langkau nya dia nyu bisi ga perengka mimit seduai ke mupuk dabai ari rumah. Bisi ga gina tu nguji sekali dua ngereak sibah. Tang lalu enda dani. Seraya ke nganti mata ke deka tinduk. Dia gindah lalu ngeraut rutan ga iya. Ka dikena iya ngelalin bubu iya ke mekang ka tembu da. Nyau deh pemuas muas tudah tuai ke kachau kachau ngeraut rutan ngelalin bubu. Malam pan nyu jauh sejauh ujan beberis ngumba endar ga alu bedau ngetu ngetu. Taja penda balat tang bisi didinga ningga ngatap kajang seduai iya. Nyu nalah tat ke kina meh mata tudah tuai. Nyu lentuk-lentuk ngantuk ke tinduk. Dia iya pan lalu ngali kediri ga ngimbai bini iya dia. Dini ari dalam ti baka jam kitai kemayahari diatu nyau udah manggai ngagai pukul tiga pagi iya. Dia gina ka. Tekenyit iya laban pending iya tak sai ke bisi ninga munyi kerus kaki orang bejalai mansa langkau seduai nya dia. Mayuh munyi utai nya bekedumu bekedumu didinga ginda orang ke bejalai mansa langkau nya tadi nyawa indu nyawa laki tang taja pan nya bekedumu bekedumu leka jaku nya enda nyemetak nadai tentu leka disebut didinga ginda. Taja pending iya ninga tang gina sigi sengaja enggai angkat sereta enggai njelak ke mata iya dia meh iya ngalika diri ngaga diri empu tinduk. Tang pending iya sigi ninga utai nya munyi orang ke bejalai mansa langkau seduai sibah. Tang mayuh amai dinga gina ngai badu badu badu. Dinga enda lama udah nya. Tang ninga munyi orang betabuh gina tu tadi. Datai ari ulu nyin alu mansa langkau dua iya alu ke belakang kin alu rembus ngagi madang tubu kin. Alu rembus ngagi madang buluh ke belakang kin. Lampu kelita minyak paji kelia meruan idup betengah langkau dia. Dia Ginda nchelak ke mata iya mimit sambil iya negu negu berang simbah ngerak siku nya. Peda Ginda enda ga sibah nya dani sereta bedau ngeleda kediri. Meda pia Ginda lalu mejam ke mata iya baru ga. Iya ngaga diri empu tinduk. Bisi ga ati iya din ka nyenyilu ka memalu ka tetakut ga ati iya din. Tang iya sigi sengaja angai memunyi ngetat ke terimpu bari iya. Sekali ko jerita. Ta berenyang asai tanah. Langkau seduai nyau asai kerebah tebimbing ke kiba ke kanan. Dinga gina. Munyi merentung datai ari atas bukit nyin. Munyi kaki Entu Gerasi ke benung bejalai didinga iya. Umbah seh pengelama munyi nya tadi. Dia Alul Sap nadai didinga ginda agi. Munyi kingar amai nya tadi tak nuju ngagai madang buluh kin didinga Gina. Dia Gina ninga munyi nyawa orang ke mayuh bekedumu bekedumu sambil munyi tabuh tadi pan sama bela nuju ke madang buluh ke belakang kin didinga Gina ari langkau nya. Sekali. Tang alu tengkelap nadai memunyi agi utai nya dia. Alu sunyi baka selama tu. Lama utai nya dia sunyi nadai didinga ginang keretik agi. Dia gina alu angkat. Iya duduk sambil ke nginsap. Mata iya ngai ti tinduk agi pengudah ke ninga munyi utai ke nyelai nya tadi. Nyadi bala peninga. ngaika kita enda nemu sereta sarung. Tubuh sibah amai ga garing ba dalam langkau dia diwan ginda. Tang semengat iya udah kena tanchang bala antu ba dunya sepiak nyin. Nya, nya meh kebuah sibah tu enda ulih engkebut laban semengat iya din udah tanchang ngantu. Tak baru setengah meh insat tudah ginda tu tadi. Sekali, tenda mukai-mukai ko jerita. Benung deh ginda nginsap sambil nunga lampu paji nyendia tadi. Nganti ari ke tawas laban ka mai sibah nya pulai ke rumah panjai kin. Lalu runding nya deka ngambi manang ini unggan ngubat sibah nya pia ko nati ginda. Tena mukai mukai. Ta tekenyit me tudah gina tu tadi ko jerita wai. Ninga bini iya nyau nyerauh sambil megai rekong iya empu. Mata sibah melut dilah iya nyelur iya nyau seput seput nyau rauh rauh. Nyau meresu munyi nyawa tudah tuai nyintak seput. Tudah Gina ke mangku bini tadi nyuna nemu bedaya ke agi. Nama utai ngemedis ke nuan sibah? Nama utai nganu nuan? Nama ke bah nuan nyekak rekung nuan empu bah? Pia ku Gina nyungau sabak sabak. Laban ke meda bini ke bansa nya. Nadai ngeleda nya hari lemai kemari. Tang tumu pagi raya nya iya nyu ngenyit ngeleda te dani alu baka nya. Dini enda gina tu tusah ati sekali talu manjung nyawa sibah tu tadi panjai munyi panjung iya. Udah nya jari iya ke nyekak rakung iya empu pan lalu tebeleka. Sibah pan lalu mati mutuska seput ke benung dipangku Gina pagi nya. Bendar gina tu ngusak ngusak tubuh sibah tang meh tudah ini kitai sibah tu nadai ngeleda enda dani agi. Kedap sibah disepi gina enda ketap agi. Idung sibah nadai agi ngesuh ke seput ari dalam tubuh iya. Nya deh baru gina tu nemu. Bini iya Sibah nya udah mutus ke seput lalu mati. Nyerauh meh tudah kina tu nyabak sambil merap bini iya ba tengah langkau dia ku jerita. Rauh rauh rauh nyabak nyu tegali gali gina tu merap niang Sibah nadai daya meh tudah gina. Tudah niang sibah mati enda tepadah kediri nadai utai ulu ili enda nemu nama mun nuh nama nganu iya tumbuh ke bekenya iya alu mati mutus ke seput. Betul bendar ga maya nya. Ba pendaik din mansa langkau seduai iya nurus duai salu mandi nya. Perau sida apai agam enggau apai laga benung bansa ngemai ini manang unggan. Apai agam enggau apai laga tu bemalam ba rumah ini manang unggan tu demalam. Sida iya semuti ke laun mimit meh berangkat ari rumah nyin. Muti kena seretai sida iya tu kemari. Pengudah sibah enggau ginda tu nurun pagi nya. Kira bisi takah sejam nya baru Apai Laga enggau Apai Agam tu nurun undur kili ngambi ini manang unggan ke nya ke nya tadi. Apai Agam enggau Apai Laga tu bemalam ba rumah ini manggan ba rumah ini manang unggan enda nyadi mulai kediri lemai nya laban ari ke sigi tebalat kudi kitai mega nemu. Sereta malam nya mega enda manah. Pia ku ini Manang Unggan anang wai bejalai. Pegila buh kitai mupuk ku ini Manang Unggan ga dia meh seduai iya malam laban mini laban ini Manang Unggan tu iya nemu nemu Raja Sebayan bisi bejalai malam nya enggai beserak malam enggau sida Sebayan Begau. Apai Agam apai Laga enggau ini Manang Unggan. Sema ku jaku, agi petang tegayam udah mupuk betenggau ke sempun. Tang enda lama nyukat tawas da ari baka nya nya tadi. Kebuah apai agam ngupai laga tu ke ngambi ini manang unggan tu tadi. Laban ka ngasuh iya belian. Anak dara apai agam iya kindu ke benung berangkat dara ke benama Timai. bulih mimpi nyelai malam nyin tadi. Iya tak bemimpi meda jari iya tak dirasuk ke bunsu telenjing burak lelaki betanduk bepampang tujuh, siti tinchin mas ba jari manis Timai. Lalu Timai mega nyumawa suah nyabak kediri ba sadau din baka ke bisi lelengau ke orang, baka ke bisi nganti orang datai. Nya utai ka dadu ke sida nya. Betul bendar ga pagi nya ko jerita mansa langkau ginda seduai sibeh. Nya nya tadi. Apu nama nyetap munyi nyawa ginda nyabak rerauh apai agam. Pia ko apai lagau bekayuh ngeluan ke sida sebuat. Ti dinga ku iya meh nya langkau seduai sibeh nya dia deh. Alu kuing ke tebing kia ke luan perau nuan apai laga. Uji abas nuan dulu ke langkau ukin. Ni nemu? Bisi penusah kini seduai bedin kai ke tai nemu alai nyampat ke. Pia ku apai agam bejaku ngemudi ke perau sida sebuat. Apai laga pan lalu nuntung ke luan perau iya ke tebing. Alu ke chit iya ke tanah alu nyau ga belawa lawa napat ke langkau ginda seduai sibah kin. Nyadi indi manang unggan ke duduk betengan perau atau ke tengah perau entadi. Pemuas gining-gining sium-sium utai dia, dia iya lalu bejaku iya. Lain utai tu. Tak bisi bau orang bukai mansa alai tu demalam siung idung sium idung aku tu. Pia ku Manang ngini Unggan bejaku. Ninga utai ku ini Manang Unggan tadi baru ka nanya Apai Agam nama reti utai ku iya nyau. Dinga terauh-rauh nyawa Apai Laga ari mua tanyu langkau madah kening sibah udah nadai. Tau ke udah mati, tau ke udah parai. Aang nama dei apai agam seduai ni manang unggan pan nyau ga belawa lawa niki kelangkau kin. Sereta datai ba dalam langkau dia dia ini manang unggan lalu ngapu iya. Madah kening simbah mati laban rekung iya direjang sebayan ngena sangkuh. Ngina apai anggam enggau apai laga nyubla ngenung tekenyit ninga utai ke dipadah ke ini manang madah ke sibah nya mati direjang sebayan ngena sangkuh ba rekung. Uji abas dia meh ini manang unggan nama utai ke munuh niang tu demalam. Aku bisi ga ninga utai nyelai mansa langkau kami duai tu munyi nyawa orang, munyi orang betabuh, munyi rejat kaki entak kaki orang inggar amai datai ari atas bukit nyin. Tu pagi tu tadi niang nyung ngeleda tang menyu nyekak rekung iya empu lalu ngujung pia nyu parai pia ku Ginda nusi. Ginda mega madah ke niang sibah pagi kemari nurun ngambi tubu. Dan ti pulai enda pulai nemu nya nyeluput tanah ba madang buluh din. Nganti ditu dulu kita tiga aku nguji ke tanah kin ngabas madang buluh alai niang tu ke luput. Pia ku ini manang unggan. Alu angkat alu nurun ke tanah alu bejalai ngelawa madang buluh ke belakang kin. Sereta iya datai ba madang buluh nya dia. Dia ini manang unggan alu dilalu ku orang tama. Peda ini unggan orang ta benung rami ba menua nya tadi peda iya. Dia ini manang unggan iya ta bisi meda Raja Sebayan ke benama Niram bisi datai. Nyadi enti ini manang onggan tu selalu belian macham meh pengawa sara bungai bunuh buyu apa nama semua ti utai enda alah iya sigi nyiram nya nulung bantu iya baru iya utai nya sigi tembu laban iya ini manang onggan iya lalu ngelawa raja sebayan nyiram lalu nanya iya nanya ke pengawa sida sehari nya nama deh. Ambis mutai ditusi ke raja Sebayan ke benama Niram nya tadi ngagai ini Manang Unggan peda ini Manang Unggan. Babi ke dibunuh sida kena genselan pengawa nya iya nya ta semengat niang sibah rana-rana. Udah putus pala iya direjang Niram tu tadi ngena sangkuh pengasu iya. Pengudah ke tembu ditusi kereja Sebayan Niram nya deh nemu mini manang ungan tu tadi nama utai ke nyadi ke batang ke bendar iya. Iya pan lalu mulai kediri bala Sebayan bukai nadai ga ngetan ke iya. Sereta ini manang ungan udah datai ba langkau dia iya nusi ngagai ginda nama utai ke udah nyadi. digaga niang sibah pagi kemari lalu nama kebuah sebayan tu munuh niang sibah emm nyadi bala peninga tu dinga kita manah manah laban tu isi ari pun cherita enggau tengan enggau kepenudi cherita tu kebatang kebendar iya. Saut ari tanya nama utai ke nganu munuh lalu nama ga utai udah salah digaga niang sibah tu tadi ujung ke iya nyau bulih penusah. Bah aram ku nusi ke kitai isi cerita iya. Kelia ukai enda aki sibah ke ngepun bumai ba dia neh. Ingat kita tadi ku ari pun tadi ku bisi madah. Aki Sibah ke benama Jatan. Jatan tu iya setaun aja iya bumai dia enda lama udah nya lalu pindah ke Ulu Kin. Utai tu nyadi bepun ari Aki Sibah ke benama Jatan. Nama kebuah pia legi kita ninga iya? Maya Jatan seduai bini iya ke benama Goyap ini sibah tu bumai dia kelia, dia menua nya balat amai siga sereta regau. Menua nya sigi suah dipansa antu. Jalai sebayan pulai bejalai pulai ngasu sebayan pulai ngambi orang mati ari rumah panjai siti-siti sigi mansa nya. Nya kebuah Jatan tu kelia laban iya ke bumai dia. Iya lalu ngaga siti janji enggau sempekat enggau raja Sebayan ke benama Niram. Berani ati kitai Jatan tu kelia ku jerita awai ukai orang sengapa iya. Seduai iya Niram ngaga entara ari umai Jatan kitu. lalu pia kin alai raja Sebayan enggau rayat ti ke berumah. Entara nya tadi ditanam ke buluh enda tau ngerampit pangan diri, sapa ngelanggar sumpah sigi deka mati. Seduai bejanji besumpah sama nabur beras kuning lalu darah jatan dititik ke ba tanah pia Sebayan nyin, lalu darah niram dititik ke ba tanah mua sepiak jatan kitu. Nyau bebulan bulan bulan jatan enggau goyap tu ke bumai dia, ko jerita. Nyu enda nakal bini jatan tu ke benama goyap tu tadi. Ninting malam ninga sebayan nya mansa langkau seduai dia belama lama lama. Laban ke sigi jalai orang pulai mansang ngasu, beburu sereta ngiga pemakai. Kadang-kadang tadi pama sida bisi bulih jelu ba petai dia meh sida iya ngintu utai nya tau munyi duku bepepat ke utai munyi orang mandi meh nya tadi. Tang taja pia sebaya enda ngachau seduai agi. Taja pen seduai iya suah pemalam ba langkau dia. laban udah ngaga sempekat danyi sumpah nya tadi kena tau dilanggar. Sapa ngelanggar ngachau pangan diri, ngachau menua, ngeregau menua sigi mati nadai ampun-ampun agi. Sebayan nya nadai ngachau seduai mina mansa aja tang guyap tu nyuna nyamai asai iya. sereta bisi mega iya takut. Kitai mega nemu enti langkau rumah kitai pansa sebayan sapa enda takut ke nya nya tadi. Nya alai tembu seduai bumai bukit dia taun nya seduai lalu dibai jatan tu pindah ngagai kulu kin berima ngiga tanah alai bumai ngidup ke diri. Ti ngalai mutai nya dia tadi sema ku jaku langkau seduai pun enda direrak. Nyau betaun taun taun taun. Nyau ada diri Mentan tu tadi ku jerita. Agi ingat ke tak Mentan tu sapa? Mentan tu Apai Sibah. Mati Jatan enggau Guyap, Mentan seduai bini iya aju nampung umai ke ba ulu din. Nyuada ga sibah. Belaki sibah tu jadi enggau gina. Mentan suah mai gina tu. Enti maya bejalai maya lepa, mai gina tu kili manjuk ba tanah ili sida dia suba. Laban mentan ampit dipadah kening apai iya Jatan, tanah ili nya sigi tanah sida iya. Mina enda kala bumai dia tang udah sekali dipumai ning apai iya suba. Kenya aku mentan madah ngagi gina. Mina jatan tu niang aki sibah tu enda kala madah ke buluh nya ditanam antara iya ke bumai dia enggau rumah sebayang. Laban sida sigi nadai bumai dia agi. Pama berikan suah mentan tu madah ke manantui gina tanah nya tanah sida iya. Nya meh kebuah agi enda enggau sibah tu nemu napat ke tanah nya baru taun nya alai seduai bumai. Baka nya ke jerita nya tadi bekeni ke seduai tu bumai ke tanah kia baru. Nya meh kebuah ti kitai ninga lebuh maya sibah ke nubo tadi. Alai nya dia tak lain amai. Mua ari kitai sepiak mensia tu repak, mua ari sida sebayan din tawas. Kati ke deh, sibah ke udah masuk ke dunya sebayan ke sepiak kian. Laban iya ngelingi madang buluh nya ke tumbuh besai sereta rinda amai nya tadi nyerumbus kian niang. Benung iya ngulih ke tubu nya tadi. Bisi siti sepun buluh ngachau enda ulih diluit iya tubu nya. Meda pia tadi tebang sibah buluh nya tadi alu rebah alu ninggang langkau ampun ba mua ari ujung rumah panjai sida Sebayan Raja Niram nya tadi. Nya meh langkau ampun nya tadi ke pengudah ditinggang buluh nyau tengkerap ke tanah. Penti indu enggau lelaki siti patah siti mega tebabut ari tanah. Langkau tengkerap. Piring ke bisi dia nyau pepar. Nya meh ke ngasuh ari alu kudi penepat inan ba menua mensia. Laban sebayan ngeransi, rumah langkau ampun sida nya udah tengkerap laban ulah Anak Mensia. Tudah sibah, nadai ulih meda utai nya nya iya laban ke mensia ni ulih meda antu. Maya sibah deka mulai kediri tadi, dia Raja Sebayan niram pan lalu ngasuh bala sida iya nangkap babi ke ngeransi nyungkur rumah langkau ampun sida nya tadi. Nya kita ninga ne sibah tangkap orang tanchang orang jari kaki rit orang ingat kita pun cerita tadi enti kita bisi ninga ne pagi nya maya sibah ke ngeleda lalu nyekak rekung iya empu laban iya ba dunya sembayan ti maya nya iya benung direjang raja sembayan niram ngena sangkuh iya ba rekung iya. Nyadi iya dipeda orang Sabayan babi. Nyadi ba menua kitai tu mensia putus rekung iya tadi sibah palu mati. Darah babi nya dikena orang Genselan niri ngaga langkau ampun nya baru. Kebatang ke bendar iya, Raja Sebayan Niram nerjang rekung babi nya tadi ngena sangkuh pengasu iya, lalu babi nya mega nyadi genselan dikena sida iya nirika rumah langkau ampun iya baru lalu ngaga penti baru. Semengat iya udah dulu ditangkap Raja Sebayan din, tubuh iya aja ke dibun diwan ginda semalam malam-malam nya. Jatan. Aki Sibah sigi enda madah ke utai nya ngagai Mentan laban sigi nemu sida sigi enda bumai pia agi. Nya meh baru Gina tu nemu nama utai ke munuh niang bini iya Sibah. Pengudah ditusi ke ini manang unggan. Pagi nya sida sebuat lalu mai bangkai niang pulai ke rumah panjai kin. Nyadi anak dara Pai Agam ka belian tadi lalu enda nyadi laban tejanggal penanggul rabat ke udah nyadi. Tembu nya baru sida iya belian ke nya. Emm bala peninga kita ke tuai-tuai engka ampit meda sereta nemu langkau ampun tauka penti ku aku tu tadi. Tang orang ke biak-biak mayuh enda nemu meda pun enda nemu nama reti utai nya. Au ba pengujung ensera kitai tu, awak ke aku ngerampit mimit jam au ambi kitai sama bela ninga enti engku tu salah tau dipebetulka legi ba komen dia. Kebuah aku deka ngerampit mimit nerangka reti penti tu, awak ke bala rebak nembiak baru nemu kita ti kita kala meda langkau mit ba ujung bilik. Au langkau ampun bisi anak patung kayu ke ukir orang nyadi mensia nya, nya ku mai kitai penti. Penti mayuh macham bansa iya. Au, siti iya nyaga utai ke jai ti deka ngachau kitai. Siti iya ulih nyaga rumah panjai kitai lebuh maya bisi tuntung penusah. Iya, kita bala rebak baru engka kita enda nemu ukai utai sengapa diujak-ujak baka nya aja iya. Iya bisi tugas iya. Baka kitai baka security ke nyaga rumah ke nya tugas nya. Nyadi security tu tadi nyaga rumah ari ke dikachau mensia. Nyadi penti tu nyaga rumah ari ke dikachau utai ke enda peda kitai baka antu, penyakit macam meh. Nyaga kitai ari leka sampi biau orang ke ngaga penti nya tadi. Bisi sebengkah penti tu digaga lebuh maya orang ngenyung antu ke pendam ngubur ke orang ke udah mati. Bisi bida iya bala peninga. Enda alah nyema burung ke changka ke didinga lebuh maya numbak chunto lah Kijang merejuk seberai pendam dia meh orang berumban ngereja pengawa pendam nya lalu pulai jampat. Kira iya pelanda-pelanda uduk ke nya mulai kediri. Datai ari ili pendam tauka ari ulu pendam, dia deh bala ke tuai bebai mansap begaga ke penti sebelah kerangan. Dia meh penti nya tanam ba kerangan dia lalu besampi meh sida ke tuai macham munyi leka sampi sida iya meh munyi ke ngaga penti bejaku nitih ke utai disebut nagang ngantu sebayan nandang datai ngundang orang ke agi idup. Penti, Ulih penyelapat jalai sebayan lebuh maya burung changka nganjung ngantu ke pendam. Enti burung ngapa burung beragai, papau, embuas, ketupung enda ga bala ke tuai begaga ke penti. Enti nya kijang didinga burung tuai baru bepenti sebelah kerangan sebelah penai. Penti ulih nulung mandung. Lebuh kitai tusah, macham-macham reti penti mayuh. Enti kita ka nemu agi kita ke biak uji nanya orang ke tuai, nemu agi sida iya nyerita ke terang ke ti nama nya lebih silik agi. Engku Tunggai Nyadi ngenapa ngerampas Miming. Nyaga umai iya ulih mega nyaga rumah panjai ulih mega. Tiap rumah panjai ke ti ban suba endang bisi utai ke benama penti tu iya tauka langkau ampun. Au. Nyamai aku nyama menua kami bisi menua kami ujung ari ili bisi ujung ari ulu mega bisi. Penti iya, pantak iya. Engkeramba tauka agum tu dalam jaku Iban. Penti tu keterubah dikena nyaga entu tauka semengat ti jai ke deka datai ngagi rumah panjai dulu kelia. Tang enti antu nya tepeda ke penti, iya takut iya lalu enda nyadi niki ke rumah panjai. Nya pengawa penti tu tadi. Bisi sekeda penti digaga ba baruh tempara tauka baruh langkau ampun. Au, sabang pena nya. Penti penengkila, Bisi ga orang nyebut agum. Tuju utai tu dingkah ba jalai penama ke rumah panjai dikena nyaga rumah panjai ari semengat tauka hantu jai ti deka ngachau rumah. Penti enggau sabang tu nitihka adat kitai Iban. Enda nemu tinduk. Nitih enggau menua siti-siti, dua utai tu selalu disempulang enggau pengaruh Iban. Pengaruh penulak. enggau minyak kilat. Tuju iya enti temuai ke deka niki bisi mai pengaruh jai enda manah enggau pengaruh munuh. Endang sigi dibunuh penti nya dulu iya. Ari kuasa minyak kilat nya tadi enggau penolak ke diunsut kitai nya tadi ba penti nya. Haa nya reti tuju mayuh tuju tai nya security nya tadi. Silap ari bulan. Laban penti nya udah dunsut kitai pengaruh penulak menya nyitar, enti orang ke temuai niki mai pengaruh jai tau makai nulak tau makai empu. Ke nya reti nya tadi. Bisi mega tuju kebuah kitai Iban engkah dui ti tu tadi ba jalai penama rumah panjai. Nyadi dulu kelia kenu ku jerita tuai penti tu nemu bejaku iya nemu bejaku kediri iya antu deh. lebuh orang deka mansang ngayau ngalahka menua kitai, ngalahka rumah panjai kitai maya malam, dia deh munsuh tedingaka orang bejaku berandau enggau pangan diri ngujungka munsuh enda nyadi ngayau takut lalu ngelarika diri. Ke batang ke bendar eh penti nya meh bejaku nya meh digaga siku laki siku indu. Baka nya ke nya tadi. Nitihka penemu Iban menya penti tu mesti digaga sepasang, siku indu, siku lelaki. Enti lelaki digaga ke sirat kadang bisi tanchang kurang pala, enti indu gaga kurang kain. Tau. Jaman diatu jarang meda kati Iban begaga ke penti agi laban ketegal nya udah megai pengarap baru doai. Tang ti ba rumah lama suba endang sigi agi bisi. Mayuh. Penti enggau agum tu sama reti tau. Kadang-kadang nitih sitak ai ka chara nyebut iya tadi. Sama reti, sama menua. Nitih ka pengarap kitai Iban, engkeramba ti digaga ari kayu tebelian dingkah orang ba baruh tempara dikumbai langkau ampun nya deh. Ba para nya meh ti endur orang kah semua piring dikena ngintu rumah. Penti enggau agum tu jarang digaga orang siti aja menyaka aku tadi sigi sepasang iya. Kelimpah ari nya penti mega dikena nyaga ari antu ti jai enggau penyakit ti berampit. Langkau arau penti tu digaga ba dua-dua punggang setak siti ari ulu siti digaga ari ili setak rumah panjai. Kala ninga rumah angat. kala tau rumah angat rumah angat ku orang reti nya rumah panjai orang nya tadi betangkan tangkan orang rabat dikira kitai betampung ulit tegal nya tadi dia orang ti bempu rumah ke angat tu lalu ngintu rumah panjai ngena piring ngena ading piring ke digaga tadi lalu dengkah bala engkau ampun. Langkau ampun ke digaga dikena kitai Iban meri antu rua antu rangka kena nunduk ke sida iya. Ba endur ke bukai menua bukai, langkau ampun tu mega bisi disebut langkau sungkur. Au, pengawa ngampun enggau nyungkur tu mayuh tuju. Ti rumah panjai nya nadai apa nama utai ngachau tauka likun maya begawai pengawa. Ngayuh piring agi langkau ampun sigi tetap dikereja nya enti menua lama. Tang lebuh pendiau orang ke diau ba rumah panjai tadi bisi menawa iya kachau utai jai dia sida deka ngereja pengawa ngayuh piring ke langkau ampun kia berebak enggau sida ke ngatur pengawa miring tadi dia cha pan diukir gambar engkeramba ngena kapu enti nyema ba langkau ampun nadai penti. Mayuh ah enti aku ka ngerintai ka tu mayuh ah tang udah kelalu jauh endar ga nya penerang ke mimit ke dikunsi ka aku ku ngangkat ke baru tai ke lama ngai ka kita nyuda ingat bala peninga laban kitai diatu nyu pindah ke rumah baru begaga ke rumah baru kitai diatu nyu nadai ngaga langkau ampun nadai ngena penti agi. Au. Aku ba tubuh aku ga rumah panjai lama kami agi bisi utai nya ampit meda utai nya tang lebuh kami pindah ke rumah baru diatu nadai utai nya agi. Baka nya ke nya tadi. Ok bala peninga apih cerita kitai uhh minda enti nuan ingat aku kala ngasuh nuan ngubat siku suba indu iya ke uhh ba madang buluh nya ke bisi indu antu nya. Nyadi iya bedarah indu datai kain tiga bulan ngai badu-badu nya gara-gara ngutaika bebuluh nya. Aaa aku terinspirasi ari cerita ari nuan ngubat nya tadi kaga ku siti cerita tu. Tu mih iya te mina dikalihka aku mimi aja hahaha mina dikalihka aku aja okay. Terima kasih kita udah mending nyentuk kamis betemu kitai ba ensera te deka nyaja ari aku nya buaya empedu hari tauka tan siti tu raja.